Хикәя. Безнекеләр җиңде. Бүген Илһам тагын бездә кунды. Соңгы араларда ул евроремонтлы бай җиһазлар белән тулы шәп фатирыннан уттан качкандай кача башлады. Менә инде ничәнче тапкыр аның бетмәс-төкәнмәс монологын тыңлыйм. Мин бәрәңге әрчеп кичке аш әзерләгән арада ул миңа моңзарын сөйли. Ә ирем, аның дусты булуга карамастан, Илһамны бөтенләй тыңламый һәм бер киңәш тә бирми башлады. Илһамның озакка сузылган гаилә проблемасына катышмый, үгет-нәсихәт эшендә миңа тапшырды. Ә минем Күңел йомшак, ачуым килсә дә тыңлыйм. Үземчә юаткан булам, күперләрне яндырмаска киңәш бирәм. Хәер, киңәшләремнең файдасыз икәнлеген алдан ук белеп торам. Илһам белән Әлфия гаилә дусларыбыз иде. Иде димен, чөнки дус булудан туктамасак та, состав үзгәрде. Әлфия урынына Регина пәйда булды. Илһам белән Әлфия 20 ел гомер иттеләр. Ике уллары бар. Безнең балалар да бергә үсте. Гаиләбездә булган кытыршылыклар, төрле кыенлыкларны Әлфия белән уртага салып сөйләшә, киңәшләшә һәм чишелешен таба идек. Баштарак ирләребез дус булганга гына очрашсак та, соңыннан аралар якынаеп, уртак тел таптык. Яхшы иптәш иде Әлфия. Илһам тырыш ир иде. Күп эшләде, акчаны да күп тапты, тора-бара баеп ук китте. Матди хәлебез сизелерлек аерылса да, Әлфия кәпрәймәде, һаваланмады, кирәк чакта ярдәм дә итте. Шулай ипле генә яшәп ятканда байлык боздымы, Илһам сулга йөри башлады. Яхшылык белән дә талашып та, ирен акылга китерә алмады Әлфия. мөнәссәбәтләре бозылганнан-бозыла барды. Килеп елаган чакларында юатып, Шашыныр да узар, күңелеңә авыр алма, бик бетеренмә, дия идем. Ничек авыр булмасын инде. Иренең киеменнән ят хушбуй исе аңкыгач, Илһамы эштә булдым дип, төнге икедә трусигын тискәре ягы белән киеп кайткач, Җитмәсә. Инде иллегә якынайган хатынга карап утырырга гомерем ике түгел. Шәлпрәйгән күкрәкле карчыкны түгел, яшь кызлар кочасым килә минем. Бәйләнәсе булма, дип кимсеткән. Шулай итеп, хатынына ай наным дип кенә торган Илһам Әлфиягә карата бөтенләй суынып башкалар кочагына кереп чумды. Ниһаять, аерылыштылар. Кызганыч иде. Җимерек гаилә, балалар, Әлфия дә жәл иде. Илһамның Әлфияне шул кадәр кимсетүеннән берничек аралый алмавыма борчыла идем. Соңыннан, инде бу чиккә җит, килеп җиткәч, аерым яшәвегез кулайрак дип, Әлфияне юатырга да тырыштым. Атна-айлар узды, Илһам безгә кереп йөрүеннән туктамады, ә менә Әлфия ирен бездә очратудан куркып, килүен сирәгәйтте. Хәзер ешрак үзем барам. Күбрәк телефоннан гына сөйләшәбез. Элеккеге гаиләсен кайгыртмый Илһам. Дөрес, фатир, фатир бүлеп йөрмәде. Шунысына да рәхмәт, диде Әлфия. Илһам исә яңа йорттан яңа фатир алды. Өй туена чакырды. Бармый хәл юк иде, бардык. Байлык-муллыкка шаккатып, исәнгерәп кайттык. Бердән, молодец, үзе эшләп мал булдырган. Икенчедән, подлис, балаларын ярдәменнән бөтенләй кискән. Илһам кергән чакларында ни пешерсәм дә мактап ашый. Синең бәлешең кебекне бер җирдә ашаганым юк. Иртәгә кунакка киләбез, пешереп куй әле, диде ул берсендә серле генә елмаеп. Табынга куяр өчен башка әйберләрне үзем алып киләм, борчылма. Киләбез дигәч, мин бер катлы Әлфия хакында уйлап, әллә татулаштылар микән дип, белгән догаларымны укыдым, Инде Ходаем аңга килсен, гаиләсенә кайтсын, җиңеләй бирмәсен иде, дип теләк теләдем. Тик мин дигәнчә булмады, Илһам безгә кап-кара чәчле, озын тырнаклы, соңгы мода белән киенгән, 22-23 яшьлек кызый белән килде. Табында әллә ни сөйләшеп булмады, без боларның бер-берсен ничек сөеп туя алмаганнарын тыңлап кына утырдык.

элеккеге Әлфияле чактагы яшьлектә сөйгән ярны җырлап, балаларның кечкенә чагын искә алып көлешеп, шаярышып кич утыру түгел иде инде бу. Бер-ике сәгать сыйланганнан соң куллары кулда, күзләре күздә булган яшьләр кайтырга кузгалдылар. Мин калырга кыстамадым, коры гына хушлашуымнан, алдыгыздан артыгыз яхшырак диюемне аңларга була иде инде. Шушы озын торыклы, нечкә билле, зур күкрәкле Регинага өйләнде Илһамыбыз. Һәм башланды. Регинага бриллиант кашлы алка алдым. Мин сөйгәнемне ресторанда гына ашатам. Әнисе авырый Регинымның, үзебезгә алып килдек. Өч бүлмәле аз безгә, Регина биш бүлмәле фатир сорады. Алдым инде яңа машина кошчыгыма. Мондый сүзләр матди хәле уртача саналган, бил бүгеп акча тапкан кешенең, ягъни минем ачуымны гына чыгара иде, тик башта мактанулы, уңай рухта сөйләнелгән сүзләрдә, Регинага катышлы хәбәрләрдә соңгы вакытта канәгатьсезлек, ризасызлык сизелә башлады. Болай да бар акчамны шуңа туздырам, кадерен белми, дигән сүзләр дә ешрак ишетелде. Гел нидер кирәк, чалбар, күлмәк, итәк, алтын, инде киемнәре шкафтан өскә ишелә, хаман җитми. Ничек тыярга инде аның нәфесен, ә? Әз генә тавыш күтәрсәм дә акырып елый башлый, бүлмәсенә бикләнә. Яныма ятмый җитмәсә. Анасы да гел котыртып тора. Яшь кызга өйләнгәч шулай инде, түзәсең, ни сораса да аласың. Бер рәхәтнең бер михнәте була. Син карт җиңгә бөек сөю алып килмәде кызкаемны, сәбәбе байлыгың. Менә шулай ди, беләсеңме, оялмый да. Икәүләшеп һәр минутымны контрольдә тоталар. Көненә йөз чылтырата Регина. Син кая? Кем белән? Ни эшлисең? дип бәгырьләргә төшә. Трубканы алмасам, кайткач тавыш куптара, тәлинкә вата, әйбер ерта. Мин бит эш кешесе, аны гына уйлап тора алмыйм бит. Шуны да аңлый алмый, дип уфтана башлады Илһам. Ә мин тыңлыйм да баш селким. Менә бу хәлләр инде ике ел дәвам итә. Әлфия белән арысландай көчле булган Илһамыбыз Региночкасының күңелен күрәм дип көчеккә әйләнеп бетте. Хәзер инде өенә кунарга кайтырга да курка. Әнә, бүген дә озак зарланды. Бизнес соңгы вакытта бик бетерештә әле. Кризистан соң күтәрелеп китеп булмый. Бөтен табышны эшне үстерүгә кертәм, акча ягы да саекты. Җитмәсә, җанда тынгы юк. Теге вакытта ялгышуым тынгы бирми. Әлфия гафу итмәс инде. Нык рәнҗеттем. Регина тун сорый. Былтыргыны кияргә мин чё не счита, что ли, дип кенә кычкыра. Чәшке тунга акча бирә алмыйм дигән идем. Төне буе бүлмәсенә бикләнеп үкерде. Үкереп туйгач, улый башлады. Төне буе йокы бирмәде. Иртәгә командировка китәсе бар. Юл ерак, ял кирәк. Ачуланмасагыз, сездә калам. Сездә рәхәт, тыныч, җылы. Аш исе килә. 300 меңлек кухня ясаттым. Регина духовка миченең ничек кабызылганын да белми. Ризык әзерләү не моя стихия, я рождена для любви дип тырнак буяп утырудан башка эше юк, дип озак зарланды Илһам. Сукрануын еш ишетәм, ә менә Әлфияне искә алып, үз ялгышын тануы беренче кат булды. Эчемә җылы кереп китте. Безнең кечкенә фатирыбызда, раскладушкага ятып, кухняда да кунарга риза булган бу эшмәкәрнең йокылы йөзенә карадым. Күңелемдә кабат икеле-микеле уйлар. Әллә жәллим үзен, әллә каһәрлим, белмим. Балачакта сугыш турында кино җиңү белән тәмамлангач, Ур-ра! дип кычкыра идек. Хәзерге мизгелдә дә күңел халәтем нәкъ шундый. Ура! Безнекеләр җиңде! дип кычкырасы килә. Беркемнәрдә
белми киләчәктә